woyɔna be ceremony o, ŋketutu dzɔ le mía to. Megbɔgblɔ na wo be mía tɔgbuiwo zãna aɖe, eɖe bana, esedemeɖɔ. Wònye kɔnu ɖe mía tɔgbuiwo wɔna le gbeɖegbe so kaka Egipte-nyigba dzi. Vɔ hafi woawɔ kɔnu ma, ame yiwo nye hũsunuwo mida wo, mina wo woa, wowoe wɔna kɔnua gbã kple deɖɔa. Ne wowɔe vɔ kplɔ dua mea, kafi dumeviwo pete va dzina eɖe, eɖe nɔ make miate kɔ kplɔ anyigba mianɔ edua yru anɔ dɔ lelewo yru kakakakaka ye miasɔ nu mawo va kɔ ɖe teƒe ɖe. Ŋkeke le wova tɔna zɔ nu nɔ ye wolɔna fia wosɔ dana edɔ vovovovovo. Ta akpɔ be ne wowɔ nu ya le Katolik alo le tsɔtsitɔ mɔwo me nya gbɔ ne wowɔ nu ya, àkpɔ be ame sia ame dzana agbagba be ɖe meɖɔ maɖe yeasɔ ku enu ŋuti le yeƒe aƒe me. Ke enyana gbɔgbɔ vɔ̃ alo enu baɖa ɖe yi ke ame ɖe aɖo ɖe eŋuti wòa, anye. Gake yi ke Aƒetɔ ya yɔ mí le be ye suxerea ke ya tse nɔ kpɔ me nya nu da ɖe nua tsi vɔ ɖe ƒe kɔ ɖuɖu kple game me su nɔ vɔ va le nu ɖuwo ke me le be ne wɔ oa ke kpɔtɔ ŋkeke ɖe abe ŋkeke bla ve no wa wɔ kɔ nu ya ya ya la de fua ɖo ŋgɔ ele abe ne nye va gbɔ sua vɔ ɖoa dze dzia e dana dɔ na mɔ kpli tɔ ta ne do go va na kɔ amu kplɔ le ɖa Ta ŋkekea meva ɖi o hafi wòwɔ nu ma. Ta ko wɔ nu ma, eɖu kɔ. Ta ele be no kplɔe kɔ yi ɖe tɔkɔ atɔ̃lia. Tɔkɔ atɔ̃lia nyi ka? Ne ewɔ nu ke mele be no wɔ sa le bleba wa, woakɔ yi tɔkɔ atɔ̃lia, mele ɖi o ge o. Eɖo woaɖi o hafi Woaku ɖewo aɖiɔ afã kple afã, eɖewo aɖiɔ abɔta le ati xexe xeviwo ava nɔ tɔ, eɖewo abla wo ɖe ati ŋuti. Ya nye tɔ ko atɔ̃lia. Èse nya me ɖa? Gake wònye be ŋusunue wònye ta eye wokɔe yi va ble ɖe ati ŋuti. Womeklãe o. Gane wokpɔ Prɛngɔa le ɣemaɣi. Fi ka wokpɔ Prɛngɔa le? Ametakolowo le teƒe ma, ye nye tɔkɔ atɔ̃lia ta yi woble le eɖo yɔ tɔ ho nɔ ma heme kɔ ye dzi degbe xexea me tsɔ viviti. Menye bo me ame ma me yɔ Eli o lo. Eli ka o yɔ? Lisa. Lisa. Lisa e wo yɔ. Tɔ wonɔ ame ahemɛ kɔ yɔ kpe me. Eblu yɔ ka. Wobo be le lia ame ka nye lia. Ese be la be ebe le li sa sakpata ne le a.

Nye tɔ nye xɔ ƒe alafa ɖeka blaeve atɔ. Mama nye gã, ame yi ke dzi tɔ nye ya nɔa, me sue ɖa, efɔa nye me va dzɔ. Mama nye gã xɔ ƒe alafa ɖeka blane vɔ atɔ, nye ŋutɔ me sue ɖa. Enyee va dzɔ fɔa ta me lɔ̃na nu le gbɔnye o, egblɔ nyawo na sugbɔ hafi amli me ŋutɔ dzo ge va gblɔ na enuwo nam be ale ale ale. Tatɔ ho nɔa ɖe. ye katolikitɔwo subɔna, ese me la ɖe, yipitɔwoa, wosubɔna adza kpa yi nye agbosu. Ye ta wonye pastɔwoa, wodona awu ʋe kɔ na yibɔ da ɖe edzi. Katolikitɔwo la, hebesosi wonye ye ta wodona nu ʋe kɔ na nu dze da ɖe edzi. Hebri sɔ wosubɔna ya na be no le fa dɔn ɖo ge wo dana prim. Wa be ɖo nɔ eh, atukpa ni ƒo. Ta ne wo so kadza gbɔa, efia be ame ko va srɔ nu le zogbea kadza no gbɔ va. Kadza siwo wo le agbo le Hebri sɔ siwo mea, no egbɔ va na ɖe ko aɖe amla anyi. Akɔ ŋku me tso anyi, woanɔ ɖe ƒo anɔ Mawua yɔ kakakakakakakaka ko abe miaso. Ne mèso ko efia be ke le avɔa me eɖu kɔ ɖe. Ese nya me la ɖe ke le ehukpɔa me eɖu kɔ ɖe. Ke le fada sukɔ ye eɖu kɔ ɖe ta. Agayi next time. Ye na be ne game su woaɖe mi toea wobe amesiame ne yi ƒe aƒeme. Fi ma wodze abe aƒo tsi ɖi le miaƒe aƒe me. Ahe miame zikpui hafi ava. Vɔ Yipitɔwoa, woawo memaa anyi o. Wonɔna klo dzi. Agbosu si woa ke nye ta na woa, ne wo, ne wodze aɖe ŋkɔ woa, woawo memlɔna anyi o. Eklo dzi wonɔna ye woanɔ ŋkɔwo yɔm kakakakakaka kple mehea kple megbezã Kɔnɛ ŋkɔ kɛ ehun wa sɔ kɔa evɔ kɔ yɛ aso kple du ye wa le wo sɔ kplɔ ekpɔ mɛ avi wa va wɔ kɔnu nɔ. Vɔ ne nye be wo te le ŋkɔ yɔ kakakakaka ne eɖu kɔ kɔa ɖe kɔ adza ye pri ke fia be mɛ ɖe ŋkɔ aga repeat azɔlizɔzɔ ma ke wo zɔna. Nenema nye enua ma. Ta miatɔgbo ƒe nua ɖe ye ko wode ba emo na. Ese me la ɖe ye ta ɖe bɔbɔ yi ɖe tatɔ Egipta ƒe vɔsa me kple enubabla ɖaka nya ɖe ko me nɔ nya se. Enubable ƒe aɖaka. Elabe to honɔ akla la me wobla ne ɖe woda ne ɖe agba dzi. Tɔgbi enu le do. Ta ye wonɔna aɖaka me wokɔ dana ɖe agba dzi. Ke ne wole kɔnu wɔ gea, woɖona agba abe aleke woɖona amekukume agba ye woɖona tɔhonɔ agba ye mina womlɔna gbɔ kaka ŋkekea la ɖe. Ne ŋkekea ɖe vɔ woblae wokɔnɛ aɖi sa le dua me abe sakramento. Wokɔ eme vodua me wokɔ. Eze me ta ne kpɔm Babla ɖaka me so kpe ŋɔŋɔ efia atankai so gble tsrɔbo ya ko ele me. Ese nu ke gblɔ mi le mi fia ta nenema ye nye nuawo ema. Fifiawo va kpɔ wo le dzesi ge ekpɔ be ne nye woƒo nye husu woƒo nye vodu si woƒo de kpɔa madɔ nyɔnu gbɔ. Ese me la. ne nye ŋutsu, ne nye nyɔnua, womadɔ gbɔ o. Ese nu ke gblɔm mele la? Vɔ ame ɖewo le ke Mawua efu le wo si hafi woyi kpɔ me ɖe. Elabe ko wofɔ fua nu yi ke le wowɔ ma, ke tɔ wonɔ axɔe la, ebe ne yeaxɔe kple fua ne wòadze yi, ne wòatsi agbe. Ta ɖevi le dɔmea, ya tse dzena eŋe le dɔme. Ne nenema wòle ema, ta ne wobe womeɖena srɔ̃ o, womewɔna ɖe o, ne wole kpɔ mea, womeɖena srɔ̃ ɖe o, wotre ɖe nu vɔ̃a, gake vɔ̃a, eƒe aƒo nu sukɔ me tɔ ɖe ƒua. Tɔgbe, fifia conseil alo nyakɔla gblɔ ne míato Afrikatɔ ku kpasa Yesu be wobe míwo tasi woawo tɔgbe kɔ no tasi no keke. Nya ke le. Ke maa gblɔ nɔ nye be amesiame ne gbugbɔ va megbe. Nɔ wo gbatɔ ho nɔa, nya nye me believe nɛ.

Ese nya me la ɖe, ta no gbugbɔ va wo menuwo gbɔ kpo. Vodu da teƒea gba. Wo mawua enɔ na to kafi nu yi ke na kɔ nya be nane le fi ya ye nye legba ko wo li na ɖe nua dzi. Vodu yi wo mete mi li ɖe xɔ me le mia gbɔ nye legbawo kple trɔmawa. Wo me le anyi kɔ ya ko wo li ɖe dzia me lo. Mawu ŋutɔ le ze me le ʋua me. Kafi wokɔ na nu ya wo da ɖe dza be wokɔ represent be ne va fi ya se symbol be nane le fi ya. Fifia me va be ma eva nu ma gba be ma te gbe o. Me le nu atɔ ebe yi va gba be mi dza gbagba mi agbugbɔ va me be. Pasitɔwo ke ɖena fu ne nyea megblɔ ne ɖewo be be made si ta be nya medzɔe megawɔ tɔgbe ne wo be ao yewoku, be manɔ gama na yewo kpoo ne manɔ kpekpe ɖe yewo tsɛ be kpɔ. Enya ma nɔ gea, ŋtsɛ ŋdze be mazu nu kɔkɔea, ebe magawɔ, be magavɔ̃ be gbeɖeka ɖeko medzana anyi koa, yewo pasitɔwo pɛtɛ ko yewo gbɔna wutɔge ko ava kran bishɔfu be Presubishop tamedzrema na Afrikatɔ no nya be no nyɔ va wo ɖokuiwo me. Ne mi nyɔ va mia ɖokuiwo mea, nu yiwo pete bu mia ke ɖe wo ŋuti. Ese nu ke gblɔ me na nu yiwo tututu bua mia ke ɖe wo ŋuti. Ne so le fi ya fifia ne ɖo maka nyigba dzia, ekpe ko subɔna le fuma ɖo. Ekpea ŋutɔ wɔme eve Kafi ye ɖeka gblẽ, ɖeka le. Ye ta kafi akpɔ kpea ŋutɔŋutɔŋutɔ a kapasiti ke anɔ asiwo le gbɔgbɔ me aɖo le gbedodoɖa me hafi akpɔ the right nua doa, nɔvinye mele easy o. Me, me, mele easy o. Ne ga me sɔ wole gbe dom ɖa ɖe gama, enyea xɔ me ko me nɔna nɔna ɖe vɔ me yina afima. Me yina teƒea. Enye nye me tu ba o. Sorabi tɔe me nye eƒe ataku. Gake gbɔgbɔwo le ma. Wo kplɔna ɖe nu mɔ pete gbɔ. Yo. Amewo sona Fulaniwo, Awusawo ɖo va na gbɔnyea, wofli wo xɔse be, ne gamea su tutu Mawu yi ŋutɔ enye ima mato na gbe ɖa tɔtɔtɔ. Ne va, ne nɔ te, ne do gbe ɖeka adzɔ akpɔ be metu va, vɔ nye metu vɔ. Nye menya ŋɖeke ku ɖe nu ma ŋutsi o. Ne wowɔe va dzo ko woawo tsɛ woɖo wodzo. Ese nu ke gblɔ mi le, ye wo gblɔna be amli ma. Ese nu ke gblɔm mele la ɖe. Ne ekɔ nu ya ke wonɔ xexlẽ ma, wome ta zibi ma, mafiɔ amegbetɔ le me.
Ati soga amegbetɔe. Mí amegbetɔ wa le. Ne gbenya wɔ ale kɔa, ezu ati soga. Eta o. Fia, ta akpɔ be ati so game fia mekɔ kɔ o. Fia ele ale. Fia nya lɔbɔ teƒe. Ese me na ɖe. Ye nya ati so ga. Ta ekpɔ be katolikitɔ me nu me wotɔ na zɔa. Ekpɔ be nenye be ame ci zo gbe Ame ɖe ku eŋu ku alo amea ku tɔ ku ame ade ka eve kua, womekɔ ne yi aƒe me o. Wodana amea ɖe mɔta. Wotɔna baya kpɔ ye wokɔna amea de eme. Nenye be wo woɖi amea vɔa eƒe kɔsiɖa ɖeka alo ŋkeke blaeve megbea, wo wova gbana kpo. Ne wogbã kpo wogbãna wo e leke wogblɔe ɖo la wokakana teƒea wotɔna zo. Ne wotɔ zoa ame yiwo nya mlimamea wokuna zo afi ma kɔ dana dɔ. Yeta wotsea edebaya ma ko wɔa ame tsi zogbe mekɔ nu o nye wowɔna ta wo keep na abaya mawo yɔ xle na ŋkeke yɔ va tɔ nɛ wo gblɔna be afi kuɖa. Nukata kuɖa gbe ko wo yɔ elabe ame tsi zogbea kuɖa gbe ko wo ɖina. Kuɖa gbe yɔ ɖina ame tsi zogbewo le blema. Ye ta kura ƒe ŋkeke nye na ŋkeke ɖe. Ye na be kura gbe mía mízãna nu dze gbagbagba. Ese nu ke gblɔm mele ta. Ametsizogbui ƒe kɔnu wònye. Wowɔna vɔ wokɔ nua de agbalẽ me ta wode ba mo nɛ. Menye wotɔe wònye o. Menye woƒe enuwoe wònye wowɔna o. Mía tɔgbuiwo ƒe kɔnu wònye. Eya ta wobe afi ku ɖa ta ne wowɔe nenema wokuna zɔ afi ma na ame ɖewo be no ta ye ne wɔ ame yi ke zogbedɔ wole fu ɖem na woa no ku zo afi ma ta na wò koe vɔ. Vɔ zo afi ma ke ne wokui kɔ ɖe aƒeme ko woƒo ametsi zogbeawo de. Ye na be ne yina ɖe ame dome wo be alɔ kuteƒe wo ba ɖi ka le teƒea vɔ tila ɖe le kotoku me hã edze be na dzi de me ɖɔ. Woame tɔ na ƒu abe ale ke ne wo aŋɛ ƒu eve aŋɛ ƒu dzi alo aŋɛ ƒu dzi akɔ ɖeka kɔ ble wɔna abe ale ke wo bla na gbɔdɔ gbɔ ɖe mi wu gbɔ wo bla nɛ. Wa nɔ kotoku me fo nye ne yi gama ame sia ame sa bo ewɔ nuka ma gble ŋɖe ke ŋuti o. Ye ma ye kuteƒea tse ƒe power ɖe ke Azɔ me power ɖeke aɖe fu na wo ta. Míyɔna enu ma be azɔ. Ne wobe yeta akpɔ be woɖo aɖo azɔa, wozãna eɖe kɔ yɔe. Eɖe me nu yi ma ke ne gbɔna hã ye wozãna. Ye ta ne wobe woɖo azɔ le Voduzakpatɛ gbɔa, wozãna nu ma kple liŋɔ. Elu, elu ma tsia ye woyɔna be liŋɔ ye wosɔ kpena ɖe eŋuti kple lifi ye ta ne ame ɖe le ŋedu gbɔ ye wòku wa mí be mído azɔ ne ŋedua alo zikpuia, mízãna nu ma kple kpatsi ma ƒe amakpa ke ʋe ɖe gɔmea ye míkɔ dona azɔa. Nenemae wòle ema. Ye na be ne ame kua le zikpui ƒe mea. akpɔ be wolã na debaya, woafɛ tralɛtralɛtralɛtralɛ adɔ kɔ adɔ kɔ kpatsi ma ɖe nu kɔe fia ne wogbe ne egbe nya nya ne ege ɖe aƒeme ko anya be e ame ku le aƒea me woɖe na aza emɔa nu. Ese nya me la ɖe? Ta yi mía tɔgbuiwo nenye be wo kɔ nu le nu wɔ zogbedɔ mekɔ nua ne ŋkekea ɖe ye wobe ya kplɔ edɔ le dua mea wozana ede ɖɔ ma ye wokɔ kplɔna edɔ kple ahe le aƒeme. Ame sia ame adi de ɖɔ e de ba ya ye woanɔ hehe. Ese nya me la ɖe? Gake yi Yesu xe ɖe ya sɔe be gbɔgbɔa le zã ŋkekea mekpɔ su hafi wòwɔ nu ma o. Ya gblɔ le gbea bo be, Eɖe fɔ zã. Yesua nye Yesu xe ɖe ya tsɛ ɖe ŋusu nue. Gake yi wò do le kpe mea me wɔ ɖe se yo tɔ mewɔ kɔnu nyo. Vɔe mɔ nu dze kɔnuwo ŋuti. Ye na be ko be nya do go ɖo ta ɖe zogbe dɔ me teƒe koa? Ame yiwo bete kplɔe ɖa hafi wɔ wo so abaya ma ko ame sia ame so nu ma be wobe ɖukɔ ne ɖua ye na be wo kplɔe kɔ yi ɖe tɔ ko atɔ ye. Tɔ va zu ma be atɔ ya tse ɖe fi ya ŋkeke bubu mía yi ɖe nusɔsɔ ya. Egipte le fi ma. Mía tɔgbuiwo pete do to le fi ma. Egipte kafi wobe mía tɔgbuiwo ɖewo zɔ kakakakaka wo va do go la na go kple nyawo kpatapata kafi wova do ɖe ga fɔ nye. Ne ame yawo ɖewo mele bubu o oa, etɔ yiwo le sɔsɔ ma leke woanɔ agbee? Vɔ wobuna no ɖo tɔ gã mo tu na mli ma ne to awo ama me ɖe ve. Efo nyi. Enye wo kɔ ɖe ta ta kura ɖe me ɖo asa apu apu dzi ala tɔ eto va mi da gba sɔ da ɖe dzi. La be fi ko wɔ na o me na pol electric pol le le ta kura ɖe fi ko da ɖe le apu amea apu ava le kɔ dzi. Yema yeme si dzi o ɖe. Yɔ va ko mi fima yi. Agba ko me nɔ do mi do ɖe tɔa to me le gbe do ɖa kakakaka. Atsa ƒua dza kɔ anyi. Ekpe va dzi. Edza kɔ anyi etoa. Ekpe le me gladza va dzi. Wo sɔ nua da ɖe dzi wo kɔe ɖoe. Fuma ye gbegbegbe wo le po le ale le takra ɖe. Mia tɔgbe wo me wa mli ma. Hmm? Ebe Mose exlẽ nu ke na nyewo ale lo. Woƒu nu ke anye dɔ le ge lo. Enya me ga me kpo ke me zã na. Ala ti zɔ ti ya ɖeɖe kɔ ne nye me ɖo tɔ gbɔ ne ga me so tututu amli ma ŋtɔ ɖe mɔ ne me de ɖe tɔ dzi la na mɔ. Ela na mɔ pia vre do me. Nyi sɔ kpe ɖo ego mi le kɔa ya gome bia gbɔgbɔ be o o be si gba tɔ ya me hia be ma kɔa lo me kpɔ dzi kpa gba kɔ o fia ne me ma o esi dza le kɔ ƒe nya me ɖe ɖe mi kɔ vɔ ti ki nu go ya ɖeka kple afã mi da gba ɖe nɔ esi gbe me be ne sia ga dza ve le eɖo la dza la abatu vɔa tansɔ Woyɔ ame si dza ɖeka ɖe gate mɔ le trɔxɔ be ten bi ɖa wɔ mía abe ma yɔ se te. Le mía ma ƒe ame sako. Yewo gblɔna be ame li Mawu yi ke gblɔ le gbea be Mawu afi ko wole adze be minya. Ne mente dze si fi ke Mawu le na wò ŋutɔ wa. Yeanɔ fu kpe be yele Mawu dzi. Ewɔ be mía tɔ gbɔdzɔ yi dziƒo. Yehowa ƒe ame gava dzɔa me. Ɖea ɖewo ɖe asi le ŋu le gama. Hmm? Ɖewo ɖe asi le ŋutia. Ewɔ nɔ gana. Fi ake mi le ko ako mi le tɔtrɔ to mea la, ne ame ku mi le avi fam mia tɔtrɔ ko me wo ga gbɔ lo dzi. Ne wo dzi ame ɖo aɖi ame ƒa me be nyɔnu ke va gbe ame wɔ ne gama kɔ va sɔ kpɔ koa ane xɔ gbe eyi yɔ. Wo nye papa lu fan tɔe ya o ma. O papa lu fan gba ɖo ŋku djo me be ne ɖo to nma. Ne woda tɔnye me foto ɖe fia ne mekpɔ etɔnye kpɔ oa, ne mekpɔ kpɔ ne kpɔ tɔnye me foto agblɔ be nye. Nenemae wogblɔ abe ɖe amli me. Ekpɔe afi sia. Ta meɖe kuku na Afrikatɔ. Ne mele nu ya gblɔ ɖe meganɔ mía vo. Mía ʋea ɔ ɖe ame menu ɖe vea dɔme na mí. Ta mina ame ɖe le nu ɖe wɔ wòanyɔa ke wotse gava le bubu gblɔ kɔ le gble. Wole be wotse na back be hum nu ya gblɔ yi le ɖe ne wole gbɔgblɔ nyateƒe ko ke ame ɖe tse trɔ. Ye míawo pɛtɛ míele fu kpem. Kpɔ fifia ne ekpɔ ɖeka dzɔ pɛtɛa wodo abi ɖe glã. Wosi amewo pɛtɛ woto ge.

Megé ɖe tɔnyɛ me xɔme kɔ egbɔ na mama kɔ nuya be yi me ɖa yi ke rasta nɔ yi ta ke yi gbɔ sɔ aƒua me ayi le yi si le gɛ ma kpe ɖa. Ke me be ya gbɔ dze be ya gba gbɔ o. Ya ko me kpɔ wu ya ba le luya aziza me ɖa ɖe ke me ga afi ɖe ke. Ese nu ke gblɔ me ɖe. Ta yi nya na mi be. míade dzesi nanewo, nanewo le ya dze be míde dzesi. Ne míte le dzesi de nu ya woa, míafɔ nu le ɖusi, míafɔ nu le mia, míafɔ enya ne enye wɔ be enye Kristotɔ. Nye me dza kpɔ aƒonɔa ƒe dɔme nam o. Ne wɔ be wɔ be enye Mose le, nye me dza kpɔ aƒonɔa ƒe dɔme nam o. Boŋ míawo pɛtɛ míte va. Mebe xexea me geɖe va sẽ wo ya. Vɔ ne aʋa ɖe la gava dzɔ ko be xexea me ʋa be tea, hɛ, hɛ, míawo ŋutɔ míame subɔsubɔ nya yawo ke ko ahe aʋa vɛ. Nɔvia yaya ye medzi o. Ta ne be yi trɔ dzime koa, hɛ, Ne tɔgbe ŋkɔe nye azu ma, gasɔ eke o. Trɔ ŋkɔ be yi tɔgbe ŋkɔe zu Yesu kɔsi. Yesu kɔdzo. Megayi tɔgbe o ma ƒe me ke o. Mia tɔgbe ma nyigba nya ɖe ke megaka o. Ke fia be etrɔ dzime. Ne wobia be o. Oh, Ne ekɔ si ku ma me vie ɔa, gblɔ be wòme ya o. Yesu ku ma me vie. Ke ye fia be etrɔ dzime ŋutɔŋutɔ. Gake nye tɔgbe nye ŋkɔ ya zu ma. Yame ƒe mede si ta ŋkɔ ya ya zu ma. Ɛɛ. Ko megale gbɔgblɔ abe ɖe nye mega tɔgbo mazu mayi wòkɔ alo enuya atsi ƒoa ko wòsɔ ɖe nya nu ke ŋkɔ wò nyi ne. Edzi be na eliminate nu mɔ pete. Ne nane dzɔ le miama ƒe me, megavɔ. Ne ku dzɔ, megavɔ. Ne ku wò ŋutɔ na ɖi ɖoko. Ke trɔ dzi me. Mi dza gbagba mi nyɔ.
Metɔ.
Akpe.